Kün aqşamğa taraf yol aldı. Qızıltaşta bağçalar, yollar, tarlalar, ölüm töşeginde soñ nefesini bereyatqan hastalar kibi, sakin ve tilsizler. Yalıñız bayırlardan, saçaqlardan, yoquşlardan suv şırıltıları eşitilmekte. Şossede ne kelgen bar, ne ketken. Yaltada ise, er aqşamki kibi, köylü arabalarınıñ köpçekleri tıqırday, arabalar skele yanından solğa burula, ağır-ağır yoquşqa tırmaşıp başlaylar. Çarşı boşalğan, bir çoq tükânlarnıñ qapılarına kilitler asılğan. Yalıñız çufutlevi er aqşam olğanı kibi bu aqşam da soñki köylü arabasınıñ ketmesini bekley, şişman vucudınen dükân qapısını qapatqanday turıp, qaveden çıqayatqan köylülerge baqmaqta edi. O, bu aqşam pek bahtlı edi, çünki kün pek yahşı keçti. Yağını yahşı fiyatnen sattı, Moskvada oquğan oğlu Şalomğa mektüp yazdı, mektüpnen beraber para da yolladı. Mektübinde, Oqu, Şalom, oqu, oqusañ, dünyanı parmağında aylandırırsıñ, oqumasañ, menim kibi zavallı bir yeudiy olaraq qalırsıñ, dep ögütler berdi. Şimdi bundan dolayı göñüli raat edi. Azreti Musanıñ onıñ töşegini cennete azırlağanına şimdi, bu daqqalarda daa ziyade inana edi. Levi epey vaqıt qapıda turdı, uzaqtaki köylülerni közlerinden süzdi, birer-birer köz etti, satqan mallarını, qazançını közleri ögünden keçirdi, yağnıñ kilosını bekirge eki yüz kümüşten satmağanına biraz yanıqladı. Lâkin bir taraftan, yüz ellige satılğan malnıñ yüz yetmiş beşke ketkenine bayağı sevindi. Qırımda tatarlarnıñ artmasını, tatar qadınlarnıñ er yıl bala doğurmalarını, on yılda Qırımda eñ azdan on million tatar olmasını can-yürekten arz etti. Ellerini sıypalaraq, Ya ilâiy, Qırımda tatar olmasa alımız ne olur edi? Epimiz birer zavallı yeudiy olur ediq, dep tüşündi. Qarşıdaki qaveden dört-beş adam çıqtı. Çufut Levi olarnıñ arasında Bekerni körgeninen, tombul parmaqlarınen siyrek saqalını qaşıdı, soñra, Yaylâ-ey, belki, Bekerge daa bir şeyçik satarım, dep, dükânına kirip ketti. Üç-beş daqadan soñ kene qapı ögüne çıqtı, meydannıñ qarşısında battalnıñ enveri Bekerniñ atını arabağa yekti. Çufut Leviniñ dükânına taraf sürmege başladı. Bekir ise, qolu ihtiyar Seit Aliniñ omuzında, meydannı keçip, dükânğa doğru kelmekte edi. Çufut Levi olarnı böyle yan-yana, omuz-omuzğa yürip keleyatqanlarını körip, yüregi tabanları astına tüşkenday qaltıradı, benzi sarardı, ölü kibi oldı. Tükânğa kirip, un çuvalları arasına saqlanmaq istedi, amma Seidalinen Bekir tükânğa yaqınlaşayatqanları sebebinden qaçıp olamadı. Çoban Seidali qavğa etmege başlaycaq olsa, leve yağnıñ fiyatını yüz kümüşke tüşürecek edi. İçinden, Ya ilâiy, namussız yetiştirgen, şimdi ekisi de meni öldürmege keleler, dep tüşüne ve qaltıray edi. Seydalinen Bekir daa da yaqınlaştılar. Bekir uzaqtan qıçırdı, Ulan, çufut-leve! Çufut-leve qorqusından az qaldı yerge yıqılmağa, qaltırağan ellerinen qapınıñ qarçığasını tuttı. Mal azırmı, çufut-leve? Çufut Leve olarnı qarşılap aldı, ağlamsıravuq bir sesnen cevap berdi, Valay, Bekir ağa, çufut deme mına. Qırımçağı desen, yanmam, çufut desen, Seydali bey babamnı Moskvadan keldi dep beller, pıçağını eline alıp, vallayı başımnı kesip atar. Amma çufutsan, öylemi? Men, bu yerlim, Bekir ağa, Aqmescitlim. Ağam Qarasuv bazarlı, dayım Kefeli, emcem Sudaqlı. Aqmescitte qız qardaşımnıñ toyunda eki mollanıñ arasında oturdım, qave içtim. Dedem, Bağçısarayda hanlarğa hızmet etti, men de sizge etem, öylemi, Seydali bey? Öyle, bilem, namuslısıñ. Doğru aytasıñmı, Seydali bey? Ya, ilâiy, közüñni seveyim! Seydalinen Bekir Leviniñ ögün deyler. Levi Seydaliniñ sözüne inanmağan kibi tekrar, Doğru aytasıñmı, Seydali bey? dep soradı. Doğru, men Levini tanıyım, insaflıdır, em de yeudi degil, qırımçaqtır, yerlidir. Doğru aytasıñmı, Seydali ağa, ya elâi? Doğru. Qırımçaq tatarnıñ qardaşı degilmi? Madam ki qırımlı, demek qardaş. Çufutlevi közlerini çoban Seydaliniñ, Bekirniñ baqışlarından saqlap, başını köksüne egdi. Qısqa, tombul parmaqlarınen seyrek saqalını qaşıdı, Eger bu adamnıñ yüregi de tili kibi söylenir ise, Qorqmalı. Cennetke menden evel ketecek, dep tüşündi, soñra közlerini Bekirge köterip, Vallai, Bekir ise maña çufut dey. Men oña nasıl yağ sattım, Seydali ağa, nasıl sattım! Büllür kibi ter-temiz, öylemi, Bekir ağa? E, yağ temiz, yağ yahşı, amma, ya fiyatı? Fiyatı? E, fiyatı? Bekir sözüni bitirmeden Levi uzandı, Seydaliniñ elini tuttı. Seydali bey, bu, seniñ köydeşiñ Bekir ne zekki, ne aqıllı bir adam, Sanki dünyanıñ aqılını kendi qafasına toldurğan, er şeyden añlay politikadan bile, öyle bir temiz yağ aldı ki, körmelisiñ, em de ucuz, ucuz degilmi, Bekir ağa? Bekir elini baldırına urup, ee, ucuz, dedi. Ekisi tükânğa kirer ekenler, Çufut-Leve başını köksüne egdi, saqalını qaşıp, Valla, insan, seniñ yüregiñ de tiliñ kibi söyler ise, qorqmalım. Menden evel cennetke keteceksiñ, dep tüşündi. Tükânğa kirdiler. Battalnıñ indleri arabanı tükân yanına aydap ketirdi. Malnı arabağa yüklediler, yiplernen bağladılar. Birazdan Envernen Seidali de öz arabalarını Leviniñ tükânı yanına aydap keldiler, yolğa azır ediler. Atlarını aydacaq daqqada qapı yanında turğan Levi işmar etip Bekirni yanına çağırdı. Bekir onıñ yanına keldi, çufut Levi Bekirniñ qulağına, Bekir ağa, seniñ Ayşeñ qaç yaşında? dep fısıldadı. Bekir taaciplenip, biraz da asabiylenip, Levige tikildi, Ah, seni, çufut oğlu, yaşnı at bazarında sorarlar. Qızımnıñ yaşından saña ne? Amma şu ande qalbi ğururğa toldı, başını köterdi, arabasınıñ basamağında ayaq üstünde turğan ihtiyar Seydaliga baqtı, köksüni bir baba quvançınen qabarttı, On yedi, artıq o da yetişti, dedi. Çufut Levi elini qoynuna soqtı, cebinden beyaz mendilge sarılı bir şey çıqardı, sol avuçına yerleştirdi, sağ eliniñ parmaqlarınen mendilni muqaytlıqnen açtı, Bekirniñ betine yaqınlaştırdı, Bu nedir bilesiñmi? dedi. Altın. Altın, amma nasıl altın? Altın işte. Altın bilezlik. Türkiye altını, sultan altını, Bekir ağa. Ee, mane, istemeysiñmi? Sultanımmı yoqsa? Lâkin pulsız, altınsız seniñ qızıñnı kim alır? Bekir elini salladı. Aydı, başımnı kütme, param yoq. Vallai, Bekir ağa, paranı ne yapayım? Men para istemeyim, al, ber qızıña. Yeter, el ağızına baqqan aç qalır. Çingene oldımmı, tilenci oldımmı, bedavağa mal almam. Ya İlây, Bekir ağa, bedava olmaz, canım. Bar de, eki araba kiraz ketirirsiñ, men kirazlarnı satarım, ondan biri seniñ olur, qalğanı benim. Epey avlaqta arabasında oturğan Enver lafınıñ soñunı beklemege sabırı yetmedi. Bekir ağa, men ketem, dedi, sabaleyin kenci oğlum alsız edi, siz ekiñiz yetiştirirsız. Bekir, Yahşı, biz beraber ketermiz, köyge bizden evel barıp yetseñ, ayt, bizim Esma raatsızlanmasın, keleler dep ayt, dedi. Enver atını aydadı. Köpçekler yolnıñ taşlarında tıqırdadılar. Birazdan soñ Enver arabasınen yüksek beyaz binalarnıñ artında közden ğayıp oldı. Çufut Levi bayaq vaqtqace biñ dereden suv ketirip altın bilezlikni Bekirge satmaq istese de, Bekirni qandırıp olamadı. Küneş çoqtan dağlarnıñ artına çekilgen edi. Çoban Seydalinen Bekir yoquşqa çıqıp, yolnıñ deñiz körüngen yerine kelgenlerinde endi qaş qararıp, ortalıqqa qaranlıq çökken edi. Kökteki bütün yıldızlar dersin Yalta üstünde toplanıp, onı muñlı ışıqlar içine kömgen kibi körüne. Ekisi de baht, fera, sevinç ile muabbet içinde Qızıl Taşqa qaytmaqtalar. Atlarını de çaptıralar, de yavaşlatalar. Ögde ketken Bekir arada bir başını Seydaliga çevire, quş qayanı devirmek istegen rusnen bağlı bir şeyler ayta. Seydali cevap qaytara, külüşeler, ruslarnıñ böyle bir şey yapıp olamaycaqlarına emin olaraq, qorantalarına bir añ olsa da, tezce qavuşmaq içün atlarnı dört nal aydaylar.